Şübirgaz akja ýoluny gaýtardyk we bul gidişimiz gaty uly bilen dagçadaki durmuşdaki gidişde durup bu gün özüňiziň bilişiňiz ýaly men Akgelede we bu ýerdäki ulus waliye indi Döwletabat bilen Pançgana ýankoý diýeli bularyň hem ýygynna şu gün Ýetip geldim, huzuryna ýetip geldim. Bu ýerdäki kowumlary görüp we bularyň iş-hasatyny görüp we bularyň bu gidişini görüp, wakyýanam meniň güýjümiň üstüne güýç goşuldy. Şundan tilden pilleňde şu türk milletiniň içinde biz hiç ka özbek, türkmen diýen bir zat ýok. Türk diýen pille biz bäş müň ýyllyk taryh diýen pille türkden tapyp alýarys. Şonuň üçinem biz türk milleti hiç ka Bir huşunata el uran bir millet dal. We huşunata el uran bir millet bolubam bilmeýär. Bizden hiç ka bir gaçaklar ketde gaçakberlerden, ýa bul ihtitabçylardan, ýa ketde mafiýalardan bolan bir millet dal. Hemişe öz haky üçin mujadala edip giden bir millet. Onuň üçinem bu gün bu ýere gelenime wakyýanam iftihar etýon. Bu milletiň bözüp joşup gelip oturşyna bul ha wakyýanam. Biziň üçin gaty beýik beýik şahslar meniň üçin gelenden soň gaty beýik iftihar şu ha milletiň haýsy diýse börde gelip görüwozin bize şu türk milletiň özbegi türkmeni aýmaga hemmesi gelip öz goşandyny goşup otylar we bularyň öz goşandyny ýenede goşup durup şu jur bilen bu joş bilen goşjagyna men oňa mutmaýyn boldum gaty mutmaýyn boldum. E, özüňiz bilşiňiz ýaly ki, e, bu Abduraufjanyň e, kelme-kele ýaşynyň ihtisap bolany 123 gün boldy. We munuň indi bana Haýmy Tasun Ozal bilen Mazar Şerifde guşalany şu gün 8-nji e, güni. E, bu naşany gelip, il şo biländen bäri hiç türküň howlusy ýokdur ki, şo biländen bäri rahat nany ýonmasa. Men köplerinden sorap gördüm ki, agşam ýüz oturan pilläsinde Şul diýo nana il urjak pillakde diýo şul özümiziň çagamyz gelse şul Abdyrowjan ýany gözümize görnüp şondan bäri şul türk milletiň üýünde iýon nany dürüst işdälje nany däl şuny iý bilen ýoklar şonuň üçin hem bu gün görşüňiz ýany köp bir şuur bilen bile özleri herekete girip oty ama bulardan ýene de bir dur gaty minnetdarçylygy bildirýorin ki bular wakyýan hem etýo we edibilýon bir Millet, özüňiz bilşiňiz ýaly hemme ýerde-de kowuma, ilimize hiç çek ýok eken. Biziň ilimiz indi öňki duran il däl eken. Şonuň üçinem hemme ýerde-de şu Musaly Metanyýew özüniň durşuny alyp gitjek bolup göçüşde. Şu ýerdäki görşüňiz ýaly şun ýaly purşur Akjadadam, Aýratandadam, Maňarşir Hanbenderdedem aýny şul zady alyp gidip ýatylar. Şolaryň durmuşy tiki Mazar Şerif şäheriniň içinde-de şolaryň durmuşy ki bu gün biziň namaýyndalarymyz kabyl dilenýär. Bu gün biziň namaýyndalarymyz biradar her haýsy gürrüň etjek bolup alada etýär. Amma şul şul hereketi ki kowumyň şo gürrüň etýär. Şul hereketi bolmasa bizi hiç kärem şundan ozalam tanýardylar. Bular yzda galan, bular bilemýokman hakyny alyp bilenýok. Bular näme etýär? Ýaňy şurada komandan saýpur ýatlap geçdi. Hak Bu hakdanam hak berlen ýok, hak alynýo diýdi. Bu ta hanuzaça billeriň şol ajyzlygymyzy we billeriň ynsanperwer durşunda hereket edişimizi billeriň zafymyz pikir etdiler. Indi bu gün bildiler ki bizde şo zaf ýok eken, amma biz ta ahyryn demine çen, şul ýigrimi ýyldan bärem howsala edip geldik. Amma hiç birisi diňlemedi. Diňlemenden soň bu gün bu millet özüni diňletjegine hiç jaý şek ýok. Özüňiz bilşan ulus waly şu Hançkany Akjanyň bekläp oturan ýeri düýn bir deme motary goýberdiler. O näme üçin diýen pilläňizde biziň öňümizde-de, yzymyzda-da ýüz metr fasylada iki sanak taňy neme maýyn göterdi. Soň biz aýtdyk ki, şuny birden ýaşulular hemme Şazaý Komisýun bar ýurda, hemme ýaşulular jemleşdi ki, şuny bir goýbereli, ýene biz şu Hyratyň aladasy biziň üste gelmesin, hemme bärden baryp duran tankerler we hemme bärden baryp duran gaz-u-til uşunýan zatlar üçin bir goýberdiler, şol närsani gel bir neme edeliň diýip. Şol bir ýerdäki intejik haraşa bolsa ýa bir çetden amatlyk bolsa, o bir biziň bäş ulusbalyga degiş galýar bir zat bolmaýar. Onsoň umumy türkmenleriň eden işinde mana şunýan bir zat boldy diýýär. Biziň umumy türkmenleriň durşunda ýa umumy türkleriň durşunda biz hiç güne hala goýbermäne hakly däldiris we biz hiç kime azar berjegem niýetimizde ýok we hiç kime biradar bir azýet görjegem niýeti ýok. Emma biz hakymyzy dilemek Şaýnam ol biziňem borjumyz ki her ynsanyň borjy şo özüniň hakyny dilemeli. Biz diňe şo durmuşdan özümiziň hakymyzy dilýäs. Başga hiç günde narahatlyk biziň durmuşymyzda ýok. Mana piçin häli oturşyp otyrlar şpleaşurlar şundan soň ýene beklenjek. Amma beklenen bilinem bilşiňiz ýaly mana bärden beklenip dursa biziň şo tarapaka hiç bir ketde motor baranam ýok. Şuny mana bördäki kowumlar ýene bir dur hanaja bar, bärden bekläp otursalar hemme uly motor şu ýerden geçýär, başga ýerden geçjek uly motoram ýok ýa durmuşam ýok. Şonuň üçinem bu gün hatman beklener we beklenjegi belli. Soň şol durmuşdadam biz ta hemme ýeri bir barabar şu ýerden, Akjadan ýa Aýratandan ýa Şirhan Benderden bir toparda hemmesi eger Kabyla giden haýatlarymyz bir tawapyga ýetse bizler bir durmuşda götereris. Bir durmuşda-da bes goýarys. Ýa şu ta şu bir tafawumy hemme ýaşulularymyzyň nazaryna alybilmesek hiç ýerdenem biziň haýmamyz göterilmez bu gadyýan.